Metakpɔ manya gblɔ nam be sia me teƒe sia teƒe ke ɖe tso ɖu sia nu yi ke wɔm ne la dumenyoƒe wɔna yi gaɖo ɖe Pan Africa TV akpe manya gblɔ ne tɔwo be negagblẽ nu sia nu ɖe be yanɔ mía gbɔ tso fi vada si ne wɔna ƒe nuwuwu ŋkɔnye tɔgbi akɔsu adelia tso ʋu me metakpɔ manya gblɔ na o yi meda akpe ne wò ame yi ke gbã nye zi gbãtɔ yi ke nèle wɔna ya kpɔ ma. Wò dzi dzɔe wònye be nèlé teƒe ya elabe enu srɔ̃ ge gbã. Nuyiwo ke mèse kpɔ o ese ge ade deƒe. Egbã mía mama yi ke nye mami sia alo amegã si yi ke nɔ mía gbɔ nyi tsɔ va yia? Ɛɛ, eƒe dɔwɔwɔ ɖee kɔ yi ɖe teƒe ale ta mía tɔ yi ke nɔ nu fiam mí ɣesiaɣi hafi va zɔ mɔ egbɔ va nana wòdze amframa le mía gbɔ egbã. eƒe nufiafiawo le egɔme dze ge medidi ge kpɔe o. Ke azɔ medi mada akpe na ame sia ame vevietɔ, ee, míatɔ ʋu ƒe nutɔwo kple woƒe ame tsitsiwo ƒe fiawo, woƒe fianyɔnuwo kple tɔwo katã wo be yewodi be yewoazã mɔnukpɔkpɔe ada akpe manyagblɔ na ame yiwo katã va kpe ɖe yewo ŋuti le yewoƒe nyɔnufia yi ke nye mama sena. Eɖiɖi eƒe kunuwɔwɔ kple eƒe nusia nu wobe Yehowa Mawu nedo alɔ ame sia ame. Mama Sena eyae nye efie nyɔnu na tefleŋu ƒe nu eƒe gbogbo va yi hafi wòva yi ɖe kɔƒe. Ke magblɔ be nyitsɔfi ɖae va yia yewoxɔ mía mama gbɔ vae ale be wogbugbɔ ɖoe ɖa tɔgbawo. Ke wole edua dza, kpe dem ɖe dua dza vevitɔ. Ame yiwo zɔ mɔ tso didiƒe kple kpuiƒe siaa va te fle ŋuxɔe nu hã wobe yewoda akpe manya gblɔ na ame sia ame. Nenye be koklokua tɔ etsɔa, ke woanya be yewoe le akpe ma dem na amewo loo. Ema tso tefleŋuxɔenutɔwo kple woƒe ame tsitsiwo gbɔ. Ye nema ke magblɔ be e, fiɖae va yi anɔ yewo gaxɔ mía mamawo dometɔ ɖeka yi ke nye fianyɔnu na mafi e, tsri tsrinyikɔƒe yi magblɔ be etsɔe va yi ayo ɖo mama ya hã ɖa tɔgbawo aha tsrinyikɔƒe metsitsiwo kple woƒe fiawo katã wo be yewole akpe dem ne ame sia ame ye nenema ke nye mía nɔvi vevi aɖe yi ke woyɔna be Judith Golomeke yi ke le aŋlɔ aŋlɔ gã eye hã be yedi be yeana ne dua dza woanya be ye tɔgbi yi ke le eƒe agbenɔɣia wònye tsami gã yi ke woyɔna be John Joko alo Joko Adra. Ebe ne Yehowa Mawu lɔ̃a, etsɔ enyi tsɔfiɖa yi ke le ŋgɔ na mi nye ɣletia me míele fia ƒe ŋkeke enyi egbe yewoaxɔ yewo tɔgbui, ale be yewoadɔ ŋu nɛ. Ke le ŋufɔkea, yewoaɖoe ɖa tɔgbuiawo yi ke nye ɣleti asiekee me miege ɖa fia ƒe ŋkeke asiekea gbe. Ema tso mía nɔvi Judith Golume ke gbɔ. Mede akpe me nya gblɔ na ame sia ame hafi mayi ɖe wɔna dzia. Nana wò dzamfra ma. Medo ɣli zã na wò. Yo, akpe, miwo le dɔ dzi. Ya, míekpɔ wò didi. Edidi. Akpe.
Gbeda akpe be gba. Nege akpe me fɔ.
Miefɔ nyui, miefɔ nyui, miefɔ nyui. Aha, medi be míayi ɖe wɔnawo dzi. Míegɔme dze ge tso edre kuku ƒe gɔmeɖeɖe. Ne míetso teƒe ma, míage ɖe e, babiawo ŋu gbɔ. Ame aɖewo ƒe babia aɖewo le eme awɔ nublanui. Ta egbea medi be nàxɔ dzigbɔɖi ne nàɖo babia mawo ŋuti na mí. Ke nenye be nenye ame aɖe yi ke gaƒoƒo ya mea, ye wòzu be dɔmedɔe koe nèléna, nenye ame aɖe yi ke wòzu be dɔmedɔe ye koe nèléna le gaƒoƒo ya mea, Medi be nàɖo to ne nàse teƒe yi ke wòle be nàyi nàkpɔ agbe. Nenye be nènye ame aɖe yi ke nànɔ anyi ko afɔ natso alo wò afɔ nanɔ tetem, màse gɔme o, nàwɔ kekeke, mènɔ naneke gɔme sem oa, mele be, ele be nàɖo to ne nàse teƒe yi ke nàyi. Ame aɖe hã lia, megblɔ kpɔ va yi be, ne wòlia ɣesiaɣia, eƒe ali vɛnɛ. Ewɔe be. Ali va me ma, amea nanɔ gɔglɔm ʋeʋeʋe, nanɔ gɔglɔm, anɔ gɔglɔm, ebɔbɔ ge be dzɔdzɔ ge, naƒle ɔntimɛnti kple toto, anɔ hem kple toto. Ao. Enu yiwo katã gblɔm mele nenye be ɖe le fu ɖem na le gaƒoƒo ya ma, dɔwɔƒe yi ke woyɔna be Shekinah Herbal Center ye nye teƒe yi ke wòle be nàyi. Teƒe mae nye teƒe adodoe yi ke wòle be nàyi. Ɖe susu ma ta, woƒe dɔwɔƒea lolotɔ kakeaka, ele Egɛ̃ kple asiama mɔ yi ke míeyɔna be motorway neto ge heyina ɖe motorway hafi naɖo asiama woyɔ teƒe ale be under bridge under bridge ƒe nuɖusi ma teƒe ma tututue edɔwɔƒe ale woyɔ du yi ke le teƒe ma be klagon nenye be neyi ɖe teƒe ma ŋdi gadrea tɔgbi le teƒe ma alo dɔkta le teƒe ma edzi edɔgɔme tso ŋdi gadre ke nenye be blaɖagbe ye nedidi be ake ɖe tɔgbi alo dɔkta ŋutɔŋutɔŋutɔŋutia Ɖaɖagbee wònɔ Nassau gakoƒe ŋudzeƒe gã yike dɔwɔƒea te ɖe ŋudua ŋu. Ke ame yiwo le Howa woado go Ɖɔkta Okuragbe yike nye dɔwɔƒea edze ŋgɔ KK House yike le Ho Hliha. Ye magblɔ be ame yiwo katã wole Fiɖagba, Fiɖagbe ame yiwo katã wole teƒe yike míeyɔna be eh, Atsiŋu te, Atsiŋu ta, ok wobi Atsiŋu ta, ahan, woado go tɔgbui le Atsiŋu ta Fiɖagbe. Ke Yawoɖagbee wòanɔ. Akatsi Magava Hotel. Woƒe kaƒodzesi nye 0244941428, 0244941428. Mayi ɖe wɔna dzi kple akpedada tɔxɛ, elabe wɔnae wɔm míele, aga ƒe nyae wònye, to kukuɖeɖe mea, míehiã wo hã wo kpekpeɖeŋu, ale be ame yiwo katã dim miele be yewoanɔ kpɔkpɔm ɖe wɔna dzia, ame mɔnɔatɔ̃ ava. Mele bɔbɔe o. hã mele bɔbɔe o. Ele be míayi ɖe teƒe aɖewo ava wɔ interview ma ta. Kpekpeɖeŋu tɔxɛ, mía fo yi ke woyɔna be Henry kɔ bla kpetigo nyi tsɔ kɔ se ɖa va yia nena mí 50 cedis vɔ míte yɔ ŋkɔ o. Ye nenema ke nye mía tɔ yi ke nye Kennedy Kelly nena mí 100 Ghana cedis. John Awudza na mí 10 Ghana cedis. Ye nenema ke nye mía tɔ Moses Eeee Moses nyamdaxe ok nyamadaxe nena mi five Ghana cedis. Kate manɔgbe Kate manɔagbe eli na mi ten cedis ye nemake nye tome sefa akɔ na mi ten Ghana cedis. Miatɔ Anthony ku miatɔ Anthony kukua ok kukua nena mi

ame maxa tncdc ye ne na mi yiwo katã nye nyi tsɔe ke va yi ye nema ke nye miatɔ benjamin agbenya tncdc mawu si gati na mi tncdc elvis daniel aglebe elvis daniel aglebe na mi 11 cdc ye nema ke nye miatɔ yi ke woyɔna be jupiter kpodo Ɛɛ, nyitsɔa, ena mí fifty cedis, ye ma megbe wògana mí fifty cedis be míatsɔ na, ɛɛ, mama shi yi ke nye aboshishi yi ke va wɔna dzi nyitsɔ. Ebe wo numeɖeɖewo nya se nɛ. Ta yedo alɔe kple fifty cedis. Mama ƒe asike sia, mama ƒe asika fifty cedisia. Ɛɛ, tɔgbui atsu fevlo xe dze go tso bakpa, ɛɛ, fɔkpo. Tɔgbui atsu fevlo xe dze go etso bakpa fɔkpo vɔa somenya ye ne le dɔ wɔm le ye somenya ha district court ye ne le dɔ wɔm le me nena mi 100 Ghana cedis tɔgbe mawu ne yira o miatɔ David ameteku yi ke le xɔxɔe yi ke wodo eƒe nye palo moto na mi 10 cedis ke kɔsiɖa ye me miege ɖoa ye miatɔ promise abonkra yi ke le dabalaa ƒe dɔwɔƒe nye ɔga abɔ electrical na mi 15 cedis. Miatɔ nu ma dzi Ben dzi tɔ mafi kple meƒe vidzidzia tso mafi aʋa kpeɖo mi na mi 13 cedis ye nema ke nye Wilson dɔ dzi miatɔ Wilson dɔ dzi na mi 22 cedis ele hoo dɔ wɔm le ye nema ke mienya be agbakɔ ƒe vidzidzia wònye. Mía tɔ yi ke nye gbadagba yi ke le dzidzɔ xɔm ɖe eme yi ke nye WO1 Lukas Agblevɔ aƒlawo vidzidzie nènye vɔa nèle ama samae nena mí 20 cedis. Ye nema ke nye gbadagba ke yi ke le dzidzɔ xɔm ɖe eme yi ke nye mía tɔ ye hã nye WO1 yi ke nye Linus do vɔdzɔgbe nena mí 21 cedis. alakplawoe hã nye hele Amasa mae. Ke nenema ke mena gbe fianye míanɔ yi ke nye Sicilia dua me kpɔ yi ke tso dzo dze vɔa hele ŋkrakae. Mede akpe me nya gblɔe na wò. Mía tɔ yi ke woyɔna be Kenneth tsawo dzi ku dzo ne tso Mafi sasikpe vɔ Ashanti Kumasie nele dɔ wɔm le nena mí 20 cedis. Mía tɔ atsu Maxwell kugblẽ nu eh, yi ke tso

Nena mi hundred Ghana cedis. Cape Coast ye nele dɔ wɔm le, ame geɖe yɔna wò be Davi. Aha, hundred Ghana cedis ye nena mi. Ye nema ke nye mía tɔ Stephen Eyiram Goka na mi hundred cedis takoa ye nele dɔ wɔm le. Ye nema ke nye mía fo Richard Bedzra ten cedis. Efo Mawu li Baka ten ced, eleven cedis ye nema ke nye mía tɔ Abraham Letsu nena mi. 20 Ghana Cedis. Wɔ kpekpeɖeŋu tɔxɛ aɖe na mí ale be nuyiwo katã dim nèle le wɔna dzia, wòasi nake. Tɔgbui, mía domi zɔna o. Akpe, Mawu neyra wo. Aha. Amewo ɖe kpe ɖe dukɔ ŋuti, Mawu neyra wo. Yehowa Mawu neyra wo Neyra wo. abe ale yi ke nègblɔe ene. Tɔgbui, medi be míadze egɔme egbea. Ame aɖewo ƒe drekuku, ame ya ƒe drekuku nye be ebe yeku dra abe zi gbɔ zi eve zi etɔ̃. Ye nɔ yi ke dzi yea, eku va yi, wowɔ eƒe kunu heɖi va yi. Vɔ ne yeku dra ye kpɔ be ye gale eƒe kunu wɔm. Ao, menyo. Ne ele aku dre akpɔ nɔ wo le dre mea, la va nɔ nu fiɔ yi. Aƒa ɖe be yeadzɔ ɖe dzi nɔ wo la va kpe ɖe ŋti wo aɖe tu ɖa le eme yi. Womekuna dre ba vɔ sã yi wowɔ le ame nɔ. Agba va nakpɔ le alɔ mea, menyo. Ama ɖe le sã nɔ gbɔgbɔ vɔ̃ wo. Gbɔgbɔ vɔ̃e wonye. Gbɔgbɔ vɔ̃e wonye.
menɔ o. Ame aɖe tsɔ eƒe ŋkume kɔ va nu kple gbe le ŋuti o. Ta ehiã be lanɔ gbedodoɖa me la sẽ ŋu alo la yiyi. Afa ka lɔ gbɔ akafa yi woaxe mɔ le nu ma. Alo woame yi ɖe ti ku tre makpɔ ŋɔli ma le alɔ me kpɔa le fɔn ti kanye ku fɔfɔe me fɔ.

edre ya ɖeke ku ya edre ma ɖe le nyu wɔtsi wɔtsi me gbati be akpe la lɔm ok eme kɔ ne gblẽ ne ya kpɔa anɔ te anɔ te mm. ame yi hã gbɔgblɔm fia be ebe nenye be ye ku drea eh, ebe ye srɔ̃ ku dre be yeƒe ame tsitsiwo eh, esia yi wonɔ ye yɔm be eye ne gbɔ va ƒe ne yava sa vɔ le drem edre kuku me nɛ alɔ hã esia yi ebe ŋutsu ye le bebia ye biam ebe ye srɔ̃ nyɔnua ebe ne yeku dre esia ya ke yewo ƒe ame tsitsiwo ke le yewo ƒe aƒe me le yewo da le yeyɔm be yewo neva sa vɔ. Nyɔnua le dre kum le gblɔ nɔ srɔ̃a alo alo srɔ̃a le nyɔnua le dre kum le le ŋutsua nyɔnua le dre kum le gblɔ nɔ ŋutsua alo nyɔnua ŋutɔ le dre kum le ɖokui si nyɔnua ŋutɔ le dre kum le ɖokui si ne ku dre be ame tsitsiwo le aƒewo me wole yɔma ɖagbe. Ɖagbe ye wònye. Eya ɖagbe ye wònye. Edre ma menye dre ko me wònye kple atso kple aƒui o. Ale be nane wole dre mea, gbɔgbɔ vɔ̃ koe wole ado mí. Anɔ nu gblẽ le mía ŋuti. Ke ne xexea ɖe nu ma fia wòa, anye be le azɔli dzi.
Ok. Ahan. Mase edre kuku ɖe teƒe ya. Ahan. Mase edre kuku ɖe teƒe ya. Ale be mayi dzi. Vɔa eɖe na mí eha jazz miniti ɖeka lo miniti eve ɖe mí gbɔ va mía yi ɖe babiawo dzi.

Eme nye mama si abosisi yi ke nye amegashi yi ke va wɔna dzi nyitsɔƒe woƒe eh, wokple osɔfoɔ eh, meŋlɔ ƒe ŋkɔ be wɔ- egba mi yi ɖe teƒe ma mm. eh, egba me yi ɖe teƒe ma ma mi si gbɔ lo eh, keke kli kɔ o oh, le jagba le jagba le jagba ya tɔ ewe abe surprise ene o oh, le jagba gbogbo me va kpɔ dekɔnu aro ke yidzi le teƒe ma o oh, emɔ edzi kristotɔ abe katolikotɔ wotuɔ henɔ ne mi yi ɖe church a wogblɔ be offertory mi va yi nana nu kristotɔa mi tɔgbiwo gbɔ srɔe le baba kpɔ nu mɔ katã lo gbɔ ba hã wogbɔna ava ɖe nuwo katã agba. Ta ame aɖewo be wobe tɔgbuia etrɔ subɔla o. Oh. Enu yiwo mía tɔgbu wɔnɔ agbe le ŋuti didia ye ɖem mele. Mm. Ele be nasrɔ̃e. Míadze gɔme alea papa. Babiawo se gba ta xɔ dzigbɔ ɖe ne naɖo babiawo enu na mi. Gbã ame aɖe be edzonyinyi. Dzonyinyi, covenant. Mm. Ebe dzonyinyia, nenye be wokpla ame aɖe mi nyi dzo vɔ. Yi wòzɔ va eɖo biabiae ŋuti kpɔ vɔ ame aɖe ame aɖe gabiabiam. Elabe ele me abe zi gbɔ zi etɔ̃ ene be biabiala o. Wobe nenye be wokpɔ ame aɖe mi nyi dzo vɔ ye mi meɖe mia nɔewo amea meli o, leke miawɔ hafi aklã mia nɔewo dome? Ne amea gbe oa, vɔ ele agbea alo? Wobe amea le agbe.
Ele agbea. Ɛhɛn.
Ne ele agbea, wo ame yi kple amewo mi nyi dzoa, yi le ya ame agbetɔwo gbɔ. Le ya ame agbetɔwo gbɔ. Vɔ le ya ame agbetɔwo gbɔ, wokana afã. Duka dzi ya nɔ? Ŋkeke ka dzi wo sana avɔ ma ɖo? Ɖe wo fia nam afɔ atɔ wo fia nam o. Ne ne yia wo dza ɖe. Ne wo ɖe kpɔa, wo la do ama gbe nɔ. Wo do ama gbe nɔ kpɔ wo ɖe ɖi ma dzro le ŋuti. Ta ama gbe tɔ wo wɔna ɖi. Wo ko wɔna ɖi. Ok, mia kpɔ la, aƒetɔ ya be yeƒe ŋkɔ nye Emmanuel Senanu. Ebe ye tso Denu. Ebe nenye be yele tsa ɖi me sia yia, ye kpɔna ega vi yi ke wo yɔna be coins. Yevuwo ƒe coins, ten pesewas, twenty pesewas-a, yenɔ ga mawo tɔgbi kpɔm le anyigba. Ne yetsɔa nu nyui wònyea, alo nu ka gɔmeɖeɖe kae le nu mawo ŋuti? Ega mawo aɖe ne le kpɔm le anyigba wo menɔ tsɔm o. Avɔsa ƒe gae be nyi. Ega ɖe kpekpe ke le akpɔ le anyigba nyi coins kpɔa, ga wluwlui kpɔ wo menɔ tsɔm o. Avɔsa yi be nyi. Ame aɖe kɔ ɖe gbe tsi ɖe eɖokui ŋuti.
Gbetsi afi be ama ɖe kpe ɖe ɖi. Eɖi le ɖokui ŋuti. Ɖokui ŋuti. Kɔ sa avɔ na azewo lo, alo voduwo, alo mamiwo, alo anyigbadzi gbɔgbɔwo. Ekɔ ɖokui kɔ sa avɔ ne. Ke ne ama ɖe kpe ko le gama kɔm. Ne le gama kɔm ma, dɔ le le gbɔna aƒe me no. Numa ne la kpɔ be wodzi ɖevi ɖo kpɔa, woyina suku. Ɖevia nɔ sese yi suku kɔa, egbɔ kɔ tsɔ dɔ le le gbɔ va aƒe me. Nɔ biɔ nu me nyuiɖe. Ekpɔ coins ɖe le anyigba ɖe. Alo la kpɔ kuku be nuɖe dze ɖevia dzi le suku. Ekpɔ nuɖe kuku le anyigba tsɔ. La kpɔ kuku ame tsitsi ɖe tsa le. Ebe tsɔ ga ma va ku aƒeme ku adzre ku srɔ̃a. Wutɔwo le tsɔ me le adzre wɔme lo. Vɔ keke ki be gbɔ va aƒeme kpoa tukaɖa va aƒeme. Ega mo egbe tsi me nyo me kɔnɛ kɔ me tsɔ na nu mo le anyigbɔ. Ne ekpɔ ga mo le anyigba dzi kɔa la to ŋti. Ekpɔ game ko ato ŋuti. Coins ya ko ne le kpe le me anyigba ko ato ŋuti. Wometsɔ nɛ. Ne etsɔe atsɔ agble nu ɖe ŋuti o, etsɔ me. Egblẽ nu ɖe ame ŋuti ŋutɔ. Avɔsanu mewo ya ŋgbatsɔe kɔ dze fefe yi o. Aha. Ame aɖe yi va yi ka nu, wotɔe ɖe va tsɔ ka nu li va woakɔ avɔ sa nɛ. Ta ne wòle kpɔ gamewoa, wowu nɛ le mɔ dzi, wowu nɛ le asime, wowu nɛ lɔ le mɔ dzi. Gake ne ekpɔ gamewoa, ŋgbatsɔe. Ne ekɔe ya, ya he dɔléle gbogbo va aƒeme nɔ.
Eh, babia ya be mama mama ha wole be va ɖo babia ya ŋuti vɔ ame di be makɔe na kpɔ le gbɔgbɔ ƒe akpa dzi okay.
eh, agbɔgblɔ fia be hafi ye srɔ̃ nyɔnu ye le babia bia okay. alo le eƒe ele wo fefe sesewo gblɔm oh. ebe ye srɔ̃ ŋutsu eɖe nyɔnu aɖe kpɔ alo kple nyɔnu aɖewo zɔ kpɔ va yi. Ale be nyɔnu ma, hafi nyɔnu ma enɔ nakua, elé ye srɔ̃ ƒe asi kple ɖetugbuiwo kple ye zɔ kpɔ ƒe asi ye wòtsɔ Biblia alo Bible tsɔ hekpe ɖe eŋuti. Ye wògblɔ na woƒe ame evea be yeƒoƒu wo gba be woazu ɖeka. Wo dome maklã o negbe eku, ye ko aklã wo dome. Woƒe eh, nyɔnua va ku ko wògblɔ nya vɔ medidi o ku vɔ womeɖe wo nɔe o vɔ ye srɔ̃ ŋutsua va ɖe ye azɔ ye wo kple yewo dzi vi vɔ stila ye srɔ̃ ƒe susu gale egakpɔtɔ le nyɔnu ma ŋuti zi geɖe anɔ nyɔnua yɔm anɔ wo nɔewo kple toto ebe ye nyɔnu ame ye gblɔ nya gbɔgblɔ fia be yeƒe susu nye be anye biblia yi ke wokɔ ƒo nua anye fi eh, dzonyinyi wònye le wo doma ao Emɔ me woyɔna be dzonyi. Me dzonyi ma. Ataŋkaka. Nuya enɔ yi ɖe dziwò ɖe. Ŋusẽ yi Mawu kɔ nɛ va gbea dome. Mhm. Ne nu yi me kplɔ agbe wò fiaɖu la va me ɖo.
Medi be nàgbɔ gblɔ nya ma ke míasi. Nɔ yi ɖe dziwò va nyi gbea dzia ɖe. Mhm. Nu yi ko me nya be kplɔ agbe wò dzia eɖo la va me. Biblia yi. Nyɔnu yi ke dziwa Enu yi ke wòƒo kɔ tso ŋutiwòa ye koe va eme. Eɖo ɖa va eme koe.
Menye Biblia ye o. Menye Biblia ye o.
Oo, me Biblia ye. Eme kɔ. Ta ne nyu be nu ma va gbe wò dzi, yi be zu be nu ma dzɔ, yi be va eme nɔ wòa, wò ame ti dzi nu ma va ɖoa, enya be lagba ya fa tɔ gbɔ le kafa. Yi woaɖe nɔ wò be nu ma, eme gblɔ le agbe wò dzia, woaɖe ɖa. Ne womeɖe dzi oa, woblo. Esrɔ̃ yɔ mi ɖe vivisese ma nɔ srɔ̃ me gbeɖegbeɖe. Ɖe woaɖe dzi. Ne mlɔe ga ɖo mɔ dza nɔnɔ akpɔ lã lɔ mɔ dza. Ta numɔ ya enu gbedodo ŋutɔ wogblɔ ɖe be nu gbe enɔ wogblɔ gblɔ le agbe wòdzi eyi numa.
Aƒetɔ ya be yeƒe ŋkɔ nye dzila Benjamin vɔ aneɖo me ƒea woyɔnae be check dɔla. check dollar vɔa meɖo dollar la mi kpɔ ɖi ebe eh, ne srɔ̃wò tsi go eye wòɖa nu na wò ɖua wobe menye nu nyuie wònyo wobe gu wònye alé ŋutsu ke yeƒe bebie nye be nenye be ŋutsu aɖe do yi ɖe gota ele mɔ zɔm yi wòva ƒle nuɖuɖu le gbɔto yi ke nyɔnu yi ɖea amado la ƒe me alo tsi go vɔ menya yi wòɖui ɖi ema hã leke wòle Ao akpɔ mía tɔgbuiwo xixi adzɔ kple eseyi le nya, eseyi me nyɔ. Xixia edzɔ kple nunu. Ne le nya sea le da ɖe dzia, xixia la le. Le nya nua vɔ gba da ɖe dzia ko xixia la le. Vɔ ne me nya nua oa, ne le da ɖe dzia xixia me le na me. Nene Mawu wɔ xixia. Dafi be agbe ƒe sewoa. Agbe ƒe sea nene me le. Eyi ke ne nya.
Eyi le nya. Medze be na awɔe o. Ne na awɔe o. Ne wɔe kɔ ɖo la le koe. Megblɔe se bo menye kabo futu le asi o. Menyo mele sɔfo enyo hu nɔ ao. Ne nya be da le xixia be se dzi ekɔa xixia ɖo la le. Aƒetɔ ya be yeƒe ŋkɔ nye James K. Saba tso Abuvie nu. Ebe yexlẽ agbalẽa ɖe kpɔ va yi. Eeeee wobe agbalẽa wobe nyɔnu ɖeka gbɔ dɔdɔa. ɖe wòku aʋa ŋutsu alo ɖe wòkua ŋutsu ƒe ŋutsu. Ebe megbɔ na alo kafra. Aƒetɔ yɛ wo babiawo ɖe. James ke saba ewoe le babia ye biɛ lo. Tso abuvie nu ebe ye xla gbala ɖe kpɔ. Menye be ye tɔgbia ɖe gblɔe ne wòle ebe ye xla gbala ɖe kpɔ. Wobe nenye be nenye ŋutsu ye nanɔ dɔdɔ kpli nyɔnu ɖeka. Ale ye gblɔ nya ne ma gblɔ wo gblɔ nya ma le emɔ dzi o hã ebe wobe ne le dɔdɔn kple ŋutsu ɖe nyɔnu ɖeka ewo ŋutsua etuna nyateƒe wonya. Oo ite mo susu le wona nema ma ma la ngbe ya dzi. Ka ame ye ŋlɔ agbala ƒe susu ma. Oo ite yo ŋlɔ nu ma kɔ da ɖi. Ale se ɖeka ko nya ti lo le Biblia me ne ekplɔ ɖe ɖe ba kuwa yi be nya wo. Aha. Ta nya ti mo me nya teƒe yo. Eh. ne edɔ ku nɔ nu ɖeka aʋa o mati ƒu gbe ɖo yi ŋutɔ etsɔ susuwo tsɔ kple mía ɖokui ble le xixe ya me aha yi ŋutɔ etsɔ susuwo tsɔ mía ɖokui ble le xixe me. Yo, efia be James Saba eyi ke gakplɔe ɖo nye eye hã be dzonyinyi nukawakɔ klã domi wɔbe gblɔe va yi. Mm. Ye aƒetɔ ye hã be yeƒe ŋkɔ nye Joseph K. Saba alo Saba, fia be wɔbe nɔviwo nye. Ye hã be ɖevi si ke wodzi le ƒuta, ebe ɖevi yi ke wodzi le ƒuta ɖee ŋkɔ kae wòle be woatsɔ nɛ. le míede ƒe ŋkɔ tsɔtsɔ enuyiwo ke nye mesrɔ kple nuyiwo ke me me me me mewɔ nye numekuku tsoea. Evidzidzi le ƒuta ƒe ŋkɔ tsɔtsɔ aɖeke mekpe le mía tɔgbuiwo ŋuti o. Nenye be ɖewohĩ fifi ame tsitsi aɖe agblɔe mase eye ma a- ne míedzi vi la agble ŋkɔ le si wotsɔ nɛ. Agble goe nye ŋutsu, nyɔnu nye agble si. Ne míedzi vi la si ma e, woyɔna be asinu. Ahan. Ye nenema ke ne ame le mɔ zɔm be wodzi vi ya woyɔe be mɔdzifa kple tɔtɔ be aƒuta woadzi vi la aƒutae la nye me ŋkɔ aɖeke meli ne ame ma tɔgbi o. Um, egba me di be míaxɔ dzigbɔ ɖe anɔ babia ŋuti ɖo ɖekaɖeka. Uh, ame ya ma bia wo be ɖe uh, wobe ebe ɖe wonyo be nyɔnu kple srɔ̃ alo ŋutsu kple nyɔnu nanɔ tsi lem le etsi le nu ɖeka ma. Awo.
Èkpɔ be nanewo le xexea me ɖe? Medze se mele xexea me kple xexea ƒe se ŋuti o. Nyɔnu, eɖo aɖoe metɔ ka le ŋu. Ŋutsu ɖe aɖoe metɔ ka le ŋu. Elabena ŋkekea sua le nyɔnua. Mhm. Gbegblẽ kekle le xexea me edona tso nyɔnu ŋuti. Ok.
Ese gɔme.
Ese gɔme. Ta mehiã be ŋutsua nɔ tsi le le nyɔnu metɔ ka me. Egblẽa nu le ame ŋuti. ele le nume kpekpe wɔm medzena dzi nam egblẽ nu nam ŋuti ta se me ya se me nyu dzɔ kple xixi be mada ɖe dzi ese ma se wònye dzɔ kple xexea me eme nye nana ojam frama Shekina Heba Center nye amagbedɔwɔƒe sesẽtɔ kakeake yi ke le ʋenyigba dzi kple Ghana ƒe golɔgui aɖewo me. Woƒe ŋgɔgbae nye tɔgbui azãmeti evelia, Aƒetɔ ya amagbe yi ke wòtsɔ dɔ wɔ mía, ye ŋutɔe do amagbe wò. Amagbedɔwɔƒe ya ƒe kaƒodzesi nye 0244941428, 0244941428. Agbea me míelea wobe gbɔgbɔmenuwoa gbɔgbɔmeŋkuwo kpɔnɛ. Susu mata mía tɔgbuiwo gblɔna be, be enu ŋɔnuiwo ŋɔ nui, elabe abui mate ŋu aŋɔ fieti o. Aƒetɔ ya gbɔgblɔm fia be nenye be xexeame ɖo viviti ɖa o, ye gbɔgblɔ bu ɖa o, ye nèlé ka o ge, ye nèlé kpe o ge, ɖe tsa ƒe tsa blu enu wo me dzidzem na o, esrɔɖe ƒe zua gba do wo mahi wo agbenɔnɔ aɖe woa enu ye le yo me. Nusianui ka ma ɖe wɔna ne wea tɔ wo me dzi o. viwo o. Ekpɔ mɔ hege ɖe kpovitɔwo ƒe dɔ me yi ke nye polisi dɔ me. Ezu ahanuxɛ, kafra, zi gbɔ zi etɔ̃. Hm? Viwo, ezu nufiala. Ye tɔe koe nye be hafi leti ne wòaku, wòaxɔ fetua, nu sia nu, ele be wòagbugbɔ do ga hafi aɖu nu. Ame aɖe lia, kapenta wònye, ne wòkpɔ dɔ, xɔ dɔ gbã koa, ele be wo kotoku me kple dzidzɔ, ŋkeke etɔ̃, ŋkeke enɔ, ele be ga navɔ. nanee dzɔdzɔm. Tɔgbui ho ɖa, azãmeti evelia ebe ɖe ɖe wo, ebe ɖe wògli meƒu gbɔ o, ehiã be nàte ɖe Shekinah Herbal Clinic-a ŋu. Ebe ne Yehowa malɔ̃ etsɔ tso ŋdi gadrea yele kragɔ ye blaɖagbee yanɔ so gakɔƒe, kuɖagbee yele ho dɔwɔƒea dze ŋgɔ KK House. Yawo ɖagbaa ye wòle akatsi magava hotel ebe kpɔme hotel kpɔme alo amedzroxɔƒe kpɔme tɔtɔtɔ ye yele ke nema ke nye fi ɖagbe ye wòanɔ nu ka atsi ŋu ta dzegbagba ne nate kpɔ doe kpɔ ne nakpɔ aɖe ko le ɖewo ma yi teƒe aɖe medzedzi na o aha agbenɔnɔ kple míaƒe nɔnɔme tae mía yehowa mawu ewɔe be ame sia ame neɖo ŋkɔ vovovo te ɖe teƒe ma ka ɖe dzi yi kple dzixɔse enyonyo ge. Tɔgbi mi trɔ gbɔ va. Nenye be wɔna ewɔ mie le do dzidzɔ na o ye ne be ya kpe ɖe mie ŋutia, dzagbagba be gbea wò hã wò wɔ ne nɔ wɔ me hafi wɔna na wu. Ekpɔ be ye le enya ŋu ɖoɖo se ma nya sesem na wòa? Aha, eya wo katã mi hiã wò kpekpe ɖe ŋu. Mia ƒe kaƒodzi si nye 0243. Mumu yi ke na wɔ ne mi kpekpe ɖe ŋua 0243. four zero eight zero eight six zero two four three four zero eight zero eight six ye nyi ma le míaƒe enukpɔmɔ gɔme alo tv gɔme dzagbagba be wò hã wòwɔ nenɔ wɔ emegba hafi wɔna na wu no. Um, tɔgbi me ɖe kume dze ma bia be ɖe ŋkɔ yawo ɖe gɔme ɖe egbe mi nu ƒom tso ŋkɔ ŋuti o. Ta ne wòanyɔa you want to know. Ame ya be ok gbɔgbɔ ma ma ma ɖo ŋuti nɛ ɖo hin ye hã tɔe ma. Mm. Ebe ŋkɔa be agble amegbletɔ azãnu agbesi ŋkɔ yi wa kple míaƒe ŋkɔtsɔtsɔwo le ɖoɖo nu. Ŋkɔtsɔtsɔ le ɖoɖo nu sɔgbɔ ava xɔ yi ne Yehowa Mawu lɔ̃ anyi tsɔkɔsrae gbɔna nye be eh, meɖo ŋku dzi alo nye producer ɖo ŋku dzi nu ma. me ŋkɔ ma ŋlɔ ga ale be wòanɔ tivia dzi aha ale be ame yiwo katã dia woakɔpi akɔ da ɖe anɔ sɔsrɔ̃m eh, amegbletɔa eh, aha maŋkɔe wònye eme be sorry etsɔe kem kafra mm-hmm. egba medo yevu gbe aha mietsɔe kɔ kem amegbletɔa aha nu ŋkɔe wònye woƒoa ŋkɔ ma ɖo be amegbletɔa media ga ame ŋu o amegblẽtɔa meɖia ga ame ŋu o. Amegblẽtɔ ʋegbe e ʋegbetsi ʋegbe blema ʋegbee wònye. Ame ŋuti gblẽ la alo ame yi ke anɔ anyi ko anɔ ame gblẽ agblẽ amegbetɔ ƒe dado ma wobe meɖia meɖia ga le ame ŋu o. Mm. Ne li ko ame aɖe le ame yiwo ke anɔ ŋutiwo gblẽ ma ne wòle akatsi ame aɖeke mete ganɔ suga ko ƒe anɔ ŋutiwo gblẽ o. Mm. Ame ya nɔ wò gblẽ gudugudu enye ame yi ke te ɖe ŋutiwo. Ta mía tɔgbuiwo aha nu koe wònye wogblɔ be amegbletɔa meɖia ga ame ŋu o. Ta via nuka amegbletɔa meɖia ga le ame ŋu mm. ele ŋuti o. Azãnu ŋkɔ yewo tɔgbuia ye míeyɔna be ŋkɔ dzrowo nye ya. Ŋkɔ mawo va zu abe ehlɔ̃ ŋkɔ alo etɔgbe ŋkɔ yewo tsɔ míenɔ. Agbesi, ne wole ame ɖe yɔ be agbesia, dzideƒo ŋkɔe wo tsɔtsɔm ne ɖevia ƒe se yi ke wòtsɔ va gbee me be wòali ke. Ne enu kpekee ète ɖe nane wote ɖe edzi hãa, ele be wòanya be agbe si ye nya le, ke wònya le agbe koa, ela wɔ dɔ. Ɔ be yeye ma. Míayi dzi. Nane wòdze anfra ma. Ame ya be, nenye be nèdi be yeadze si ɖokuiwò kple ame ye nye kple susu ye tae va xexee mea, nu kae wòle be yeawɔ? Ao, kpɔlifatɔwo. Agbetɔ be dzɔgbe se me nya fã. Ta la ya fã tɔ gbɔ wa be ka fã no. Nu yi le he va gbe ya tom ko le kpɔ gbɔ. Le va gbe ya me ko afã wo kana. Nu yi ko le nya be va ko va yin gbe ya ji ko afã ko kpe na ji. Le be ka fã ko ari. Nu yi tu le va yin gbe ya ji va wo ko ko le kpɔ gbɔ. Ene me le rima. Ta le va gbe ya me. Ibe zu be gbɔ gbɔ vɔn va nuku dono. E aso va nuku dono ori. woyina mamisiwo gbɔ alo hunɔwo gbɔ. Vɔ ɖe va gbea be anya nu ke le nyu tutututu kpɔ afãewo ye ɖe na fiana.
Vɔ na manye Kristotɔ ye nu le fu ɖem ne yo yo ɖe osɔfo gbɔ osɔfo do gbe la ʋu yo ko kpɔ nu yo dzɔdzɔ me ye hã nyuie tɔ nya nya teƒe. Sɔfo le sɔfo me sɔfo ɖo nya dekɔnu. Ok.
Ese me.
Eme kɔkɔ. Ee, sɔfo ɖewo lia, wotɔ Biblia le asi koe. Ok. Ta ne nedze amewo gbɔ le fu kpe. Sɔfo ɖe le tekɔ nu le asi ɖe. Mhm. Wogbe le ayi. Mike, ebe mabia wò be ebe tsi siawo do alo be wobe nyɔnu ɖeka ɖe ɖa etrememamae wònye. Nyateƒe wònye a? Ao.
Enya mori, ame ŋutɔ menya gbɔgblɔ ko menye. Yehowa me ŋutɔ me ya gbɔgblɔe. Ta me nye mía tɔgbuiwo.
Oo me mía tɔgbui ɖo nu ma ɖeke ɖeke ɖeke. Ee kakɔ le social media yi fia nya ɖewo le anɔ sese mele kplɔ ya mo ɖoa ma de dzi yo. Aha. Nya moa ame beble adze ɖaɖa yi. Esia.
Ame ya be afa ebe aƒeli le yewo ebe yewo be tɔgbuia aƒeli le enɔ si hafi wòku. Yi ke eƒe sia ƒea ewɔna kɔnu aɖewo nɛ. Vɔa eva ku. Yi womenya nui tututu ebe babia ye kura ɖo ŋuti va yi kpɔ ɖi. Yi womenya nui tututu wòle be yewoawɔ. Babia nye be ɖe nu kawoe nye enudzɔɖeamedzi yi ka va dzɔ alo eƒe nugblẽƒe kple eƒe nunyoƒe. Ebe aƒe li. Ame aɖe kpekpe ke le va gbea tome ebe kɔ aƒe li. Yi mekɔ wɔna na le gbɔgbɔ yi ƒo nu ƒu nɛ. Ye me do na gbe ɖa le afi ɖe kɔa, gbɔgbɔ ɖe le fi ma ne. Gbɔgbɔ ɖe le si ye. Ta ne nyi be via ɖe ke me te ɖe ŋuti o, ye ame ɖe ke me te ɖe ŋuti, ye me fia nu ke ye ŋuti me do na gbe ɖa o, yi tɔ va de vɔ kpɔa, wo ɖo na adzi le fi ma. Adzi ɖoɖo nye nu ka? Mia kɔ ga vɛ da ɖe fi ma, fɔfɔe me ye mia kɔe, ye mia vɛ kɛ. Mìate ma misiwo gbɔ, mìate yi hunɔwo gbɔ, ate yi ɖe afatɔwo gbɔ. Ne mìva yi ke du yi dzi mìa tɔgbuia wɔ nua ɖo kpoa, ele gbɔlɔgbɔ ne mì. Alo ne mìava yi yɔ mìa tɔgbuia, mìava yi yɔe xɔ. Ne mìva yi yɔe xɔ kpoa, wɔna yi ŋuti mewɔna nuwo ɖo kpoa, edze agblɔe ne mì. Ne egblɔe ne mì kpoa, ne mìzɔ ɖe edzi kpoa, aƒea me la fa. Vɔ ne mìgbe be tsɔtsi alo yewomawɔ le wɔna ma dzi oa, edona nuƒo na ame. Mìabe ga ƒe nuwo mayi ŋgɔ ne mì nyuiɖe o. Ok, akpe.
Eh, nenye be biabia aɖe edi eh, be yeabie fifi le le gaƒoƒo ya mea, míaƒe kaƒodzesi yi ke nàxɔe to yi ke nye message line wa, eya nye 0503 447550 0503 447550 merekunɔ eh, ekaƒodzesi ya mega megayɔ mi to dzi o ne yɔ mi ame aɖeke mekɔ go dze agba be naŋlɔe kɔ to teƒe ya eh, nana madze gɔme tso biabia yiwo dzi hafi maxɔ míakɔ ha gbe ɖeka tso me. Ame ya be, ebe yena agbefia nyi nye kple wò. Eh, ebe le yeƒe ɖevi ma, yekpɔ vɔsa koklo. Nye me nya leke wò hafi nya o, le ɖevi ma leke wò hafi nya be vɔsa koklo nyɔ. Ebe yekpɔ vɔsa koklo le mɔ dzi, ale be yeli, yeɖe, yeɖu. Vɔa, yenɔ sese mo nɔ nuƒom tso numɔti, nukawoe nye nugbe gblẽ nu yike va dzɔ ɖe yedzi etsɔ. Oo, ne le kpɔ vɔsa koklo. yi le vɛ ɖe le dua. Gbɔgbɔ na hafi ne kpɔ koklo aleke na wafia nya be koklo ya vɔsa koklo. Avɔsa koklo re.
Ne le kpɔ avɔsa koklo le mɔ dzi ya dzesi nɔ na ŋti. Dzesi ka tɔgbi wo. Ame ɖe kpɔ be koklo lo lia wo yɔna ba mia tɔgbi gblɔ na ba jakpale koklo ame fu. Koklo ajakpale ok jakpale. Eƒe fu wa ɖo ho le me kple toto. Tututututu.
Kafi le kpɔ avɔsa koklo ɖo tɔ lia afɔvi de wa tso afɔvi de ne.

Eka asi tsɔtsɔ le tsɔ gbetsi vɔ ya kpɔma. Dɔ lele ko ya ma nu ƒu du le fu mɔnu. La da tsaka kama kpɔta ni. Afi mia mia xɔ eha gbe ya va. Ame ya ma biɔ be asia ƒu tɔ sisi ma kpɔ be etsi ke miɔ be asia ƒu. Si ebe ma biɔ be ɖe gbɔgbɔ wo nya etrɔe wo nya. Gbɔgbɔ ye be nya.
Xixi wo ƒe gbɔgbɔ ke ke atsa ƒu me wo le. Ne gbɔgbɔ ɖe atotsu ya ma va atotsu afisi afia va atsa ƒu me me le. fima wokpɔ gbɔgbɔ keke me nɔƒe numana ɖi wobe ɖowo be esese yo kplɔ kɔ ya tsaƒu me wo wa vɔ sa no kpɔ la kpɔ ta ne ko mia si le teƒe ya ne mia xɔ eha gbe ɖeka ne mie gbɔ va mie le dzi yige akpe

na be le xɔ dzi gbɔ ɖe mi yi gava tu o babiawo le teƒe ya vɔ afi ma bie babia ma wa ma da kpe ma nya gblɔ na mia fo yi ke wo na be John Bright akpabli okay

E mia fo rɔb e mia fo bright kpata ten cities ene na mi ye ne ma ke nye fo ales amewu ga na mi ten cities mia tɔ atan li ayi na ne na mi 21 cities ye ne ma ke nye mia fo christian amega che ten cities e bosa e agbe nye ga 15 cities ye ne ma ke nye sevia wo tɔ jɔ 15 cities ahosu gation e 20 cities

ye evevelia aɖo ya yi wonɔna ŋu me le habɔbɔ me ko ŋua natɔ ko woaɖi ye da ɖi ko ŋua nadzo le ye gbɔ. Ye ega ok míatsɔ eƒe biabia ɖekaɖeka be ne ye kudra ye kpɔ be yenɔ ga xlẽm le drekuku me nu ka gbɔe wòtso. Ne le ŋumlɔ anyi kple kudre be le ga xlẽm alo me nu sia nu ke le ewɔm ya dze edzi nɔ. Hm, enyo. Ebe ne yeɖo ŋua aɖo yia le drekuku mea yewonɔ yi se ko akpɔ be eʋua tɔ le ha yewo nɔ ha me ko eʋua na ɖi ekɔ adzo le ye gbɔ. Megbe dome tsitsi. Megbe dome tsitsi. Ele yi me nu kpekpe ke be ale kɔ le va yi ŋkɔ vi ɖe kɔ gble na. Ega yi dzi ga bia be ɖe ebe nu nyuie wonye be wa wu yi ke mega zazã mo. Wo nu dodo aɖe yi ke mega zazã mo. Enyo be na kui da ɖe anɔ afɔ ɖom dzi alo na tsɔe nɔ enu ŋuti tutu mea ebe nu kae. Eya me nu gbegble.

nene me le ɖo ema ta ne zu be wɔ ame yi ko awu vuvua la te kɔ xɔ me tutu fa la te na fɔ tutu ɖe dzi fa ok ame ya ebe wɔna ya do ebe tɔgbi i'm proud of you uh, ebe enye dzidzɔ na ye courage ye wo nu wɔna wo do dzidzɔ na ye ebe ma bia wo be di uh, ebe le wo dre kuku me egba dre kuku ami ƒo nutsu va nyi ta ne mi dze gɔma le me di be dre kuku ne ga no vava mo vet ebe ne ku dre ko zu be eh, míatɔ eh, Togoa be gaze alo afɔdzi. Ebe ne ku dre ko ne zɔ afɔdzi me va yia, nu kae wònyo? Eh, tutu dɔe wònyo.
Ne zɔ me va yi kɔa, ne me kpɔ kɔa, tutu dɔe. Eɖe tutu atsi xɔ me koe, tala tso ɖe ŋuti kaba. Ile anɔ te nu ma, nu mo menyo, edre mo menyo. Ega yi dzi be, vɔa ne nye be ye ku dre ha ɖo ya, ye kpɔ na ye tasi le dre kuku me, nu kae wònyo? Nu ma ya dzɔ ɖe edzi ne tasia va xɔna ne mene ne aka ne tutu wo.
Enu mo dzɔdzɔm le dzia. Mm.
Etasia xɔna agbe ne. Mm. Nka mene ne zu dɔnɔ wo.
Ke nenye be amewo nɔ babia yo biam zi geɖe eɖo ŋuti zi gbɔ zi eve va yi. Mm. Medi be nagbugbɔ ga ɖo ŋuti na wo ke. Okay. Wo be nenye be yo ku dra yo ga kpɔ yo ɖokui le suku xɔ me yi ke yo anɔ suku wu me aga nɔ suku xɔ me vivitɔ suku yo de va yi. Eɖo ŋuti zi gbɔ zi eve. Aka amewo ƒe biabia ga ɖo ŋuti na wo hafi míayi dzi. Nu mɔ ɖe le dreku suku me ɖe. Ame ɖe dzrona buna nu ŋuti, buna tame. Wometa ŋu bui na ŋkɔ sugbɔ. Xexea nana dzidoƒowo. Ame yi ke ne kuna dre ma kpɔa, xaxa ɖe le yiƒe agbe dzi nɔnɔ ŋuti bum. Mawu le tutu ɖe me nɛ. Menema ko le ya nɔ keklea ku. me nenema ko le ya nɔ kaka la ku va anyigba ya dzi o. Vɔ amewo nɔ dzidoƒo le nɔ asi o.
Amewo nɔ edrema e, gɔme ɖem be bu ne le drema kum ko akpɔ be gbublɔ gbublɔ ga ye ɖe me. Oo, emu ɖe ame ʋeʋli agbetɔ ŋutɔ tsɔ nɔ susu mo le míaƒe gbɔgbɔ me alo le ayi gbɔgbɔ me. Yi la ve kpɔ nuwo me dɔ da si ke nuwo wɔna enyo be ame koe ko mi ve kpɔna wo yo kuna drema kpoa xaxa ɖe nɔnɔ wo ma gbe dzi. Eɖe ŋutsu ɖe ŋutsua menye mele kpɔkpɔ mo alo yitɔ le yima gbe me mele ɖokui gɔme se mo mele srɔ kpɔ le ɖeɖe mo alo nuɖe ele dɔ ɖe wɔm dɔ mele ta kpɔ nɛ o. Xixea le dzidoƒo na mi be egba bu ŋuti sugbɔ. Megba bu ŋuti sugbɔ. Ele anyo ne kodo.
Ok, aƒetɔ ya mehiã mayɔ ŋkɔ ya be mayɔ Philip dza ko. Ehm, ebe ke yewoƒe tɔgbui nɔ agbea. mefia naneke ku ɖe dekɔnu ŋuti na yewo o. Vɔ yewokpɔ be ɣesiaɣia enɔ tsi ƒom ɖi alo eƒo aha ɖi ɖe teƒe aɖe. Vɔ nui tututu wɔm wòle, amegblɔe nɛ o hafi ku o. Nuka tututu wòdze be wòanye? Nuka wɔm wòle ye nukae ava nye eme tso ŋu? Agbɔgbɔ ɖe le si vɔ megblɔe nɛ vie o. Ekpɔ ame ɖe li agbɔgbɔ ɖe le sia megblɔe nɛ vie oa, ne eva dea, ɖevi ɖe li ate ŋu akɔ nɔ nu gbegblẽ wɔm, ɖevi ɖe li ate ŋu akɔ nɔ nu nyui wɔm. Ta amea gbɔgbɔe le le sia kpɔwɔ gbɔgbɔa, ye magblẽ nɛ vevi ɖe ko. Ne ku eku megbe domea, ɖevi ŋutɔ kpɔ nu ya wòyɔ tɔgbewo le woabe kanu. Nu yi ti wò tɔgbe ale yɔ ɖoa, woayɔ xɔ, ye woabiɔ nui. Nu yi ti tɔgbe le nu ma wɔ ɖoa, la gblẽ ne wole yɔ me ya, la gblẽ ne wo. Woyɔe xɔ kɔ la gblẽ ne wo. Ta zi geɖe ne wɔme ɖe le le tɔgbo le nu mo wɔm kpa tsa wala te gogo.
Mekpɔ babia ɖe babia xexlẽ zɔ agba basi. Meɖe ma se nye babia ɖe teƒe ya. Eh, ahogo tutu ame aɖe ƒe babia ku ɖe ŋuti vɔ anu ma teƒe edidi legbe. Ye ame ya mabia be ɖe alɔ kpli ɖe ne medzesi ama o. Ye kpla ma ye kple enye kple wo mi medzesi mia nu o.

meva nyɔnu ma srã ge, wò hã va be yeava do gbe nɛ, ye ame evea míva do go. Vɔ mí menya be nèdɔ kpli kpɔ o, nye hã nyemenya be wò hã nèdɔ kpli kpɔ o. Míva do go ame ma, nyɔnu ma ɖi, alɔkplia tea va ma? Ao, mí menyɔ, mí menyɔ ɖe, me, megblẽ na nu ame di o. Le gbɔgbɔ ma.
Le gbɔgbɔ mea, mí ko menyɔ kɔa, megblẽ na nu ame, wo, mía tɔgbuiwo ƒo tsi ɖe nu ma me. xixia ta de se nenema. Nu yi ke nya nye dekɔnu yi ke woaƒo nye agbese esa ɖe koa. Agbesea koa. Woƒo tsi ɖe. Woƒo tsi ya le me. Mene le xixia la tsrɔ̃. Xixia la tsrɔ̃ keke ame ɖeka makpɔtɔ le anyigba ya dzi. Meke makpɔtɔ ɖe anyigba ya dzi o. Meda akpe ma nya gblɔ ne Shekina Heba Center dɔwɔƒea kple woƒe ŋgɔnɔla le woƒe amenuveve ta le yi ke miele amewo xɔm ɖe agbe vevietɔ, ame yiwo ke vidzidzi zu agbanawo. Nyɔnu yiwo ke asiɖoanyi ɣeyiɣiwoa, amewo sea wo ŋkɔ. Nenema ke ame yiwo katã dɔwo ƒe nya le fu ɖem na wo, ame yiwo ke asigbawo le teƒe ma vovovo. Vɔ wu ya ne yia, tagbatsutsuwo ko anɔ dzo dzem ɖe tɔwo dzi keke zã nado. Tɔgbui hoɖeazãmeti be ɖee, Yehowa Mawu mewɔ ame aɖeke be neva ɖu aya le agbea me o. Agbea me míele atsitsiawo be enya le tasi míaƒe nunya, míaƒe ŋgɔyiyia, míaƒe susu mee wòle. Ebe ne menyunyum oa, teƒe ko wòle be nàva ye nye Shekinah Herbal Centre. Woƒe kaƒodzesi nye 0244-0244-9414, 0244-941428. Ewɔ ame yi ke mekpe ɖe mía ŋuti gbã oa, ɖe meli o gbã o. Míetsɔ kɔsiɖa wɔ asi ka ge. Ame yiwo katã kpe ɖe mía ŋuti hafi womese woƒe ŋkɔ oa, míetsɔ kɔsiɖa yi gbɔa, ne Yehowa Mawu lɔ̃a, wo ŋkɔ se ge. Medi be eyi de enya ɖe le asi afi. O ma de gbe ne fofo nyo le lume ɖa. Kɔ mla kple afi me de gbe no ye mi afo kele yovo de ja me de gbe no. Eh amenyi kpakple achu me de gbe no le ntsɔ va azɔn zɔzɔ nti akpe no kaka no. Akpe no kaka ame yo kata la brochi le mi akpɔm to YouTube a mi wo ha mi aƒe kpekpe ɖe ŋu ne va ale be wɔna na dze dzi. Metɔ tɔgbi akɔsu adelia yi ke nye Eŋu miwo ƒe fiagã mele teƒeya gba kple nana o dzam frama, ye nenema ke nye sewoa kple eɖem woawoe nye nye mɔɖaŋudɔwɔla. Mede akpe manya gblɔ ne etɔnye li ɖe eƒe agbagbadzedze ta. Yehowa Mawu nenɔ anyi kple ame sia ame. Ɣeyiɣi dã sɔ be maɖe asi le mɔ ŋuti na tɔgbuiwò ɖe azameti, yi ke nye Shekinah Heber Clinical ƒe ŋgɔnɔla, be wòayi ɖe egbetɔ dzi. Ne fia nu mí ku ɖe amea gbe kple emɔe dzi míato anɔ agbe didi.